עס זענען געשטאנען דריי אידן אויפן חרמ'ער מארק, עס איז געווען א זוניגע טאג שבת נאכן עסן, און עס איז אדורך געגאנגען דער חרמ'ער רבי און ער האט זיי געזאגט גוט שבת, די דריי אידן. ווען דער רבי איז אוועק געגאנגען האבן זיך די דריי אידן אנגעהויבן אמפערן, וועמענען פון די דריי האט דער רבי געזאגט עונג שבת? זיי האבן זיך אזוי לאנג געאמפערט און זענען נישט געקענען קומען צו קיין הסכם, האבן זיי באשלאסן צו גיין צו דעם רב צו דעם רבין זאל ער אליין זאגן וועמען האט ער געזאגט דעם די תשבות פון די דריי אידן זענען געקומען צום רבין האט דער רבי געזאגט איך האב געזאגט דעם די תשבות דעם וועלכע איז פון אייך דער גרעסטע נאר זענען די אידן ארויס פון רבין. און זיי האבן זיך ווידער אנגעהויבן צו אמפערן, יעדערער פון די דריי האט געזאגט איך בין די גרעסטע נאר, לאמיר האט ער געזאגט אים גוט שבת. זיי האבן זיך ווידער געאמפערט און זיי האבן באשלאסן נאכאמאהל צו גיין צום רעבין און זאל דער רעבין זאגן ווער פון אונז איז די ריכטיגע נאר. זענען זיי געקומען נאכאמאהל צום רעבין, דער רבי האט זיי אויסגעהערט און ער זאגט, אז איר ווילט וויסן ווער פון אייך איז דער גרעסטע נאר, מוז איך הערן פון יעדן באזונדער ווער פון אייך וואס האט אפגעטון א נארישקייט אין אייער לעבן, דאן וועל איך אייך זאגן ווער ס'איז דער גרעסטע נאר. דער ערשטער האט אנגעהויבן צו דערציילן וואס האט ער אפגעטון. איך האב חתונה געהאט זאגט ער האב איך געקריגן א נדן און מיין מחותן האט מיר געגעבן א שטריימל, ווייסט איך אז אפי' אינעם היט וואס די פרומע אידן טוען אן אויף א ספעציעלן יום טוב, אבער ער האט מיר אנגעזאגט אז דעם שטריימל טאר איך מיט די הענט נישט אנרירן, נו און טאמער וועסטו נישט האלטן ווארט.

איך האב צו איר געזאגט נישט אנצורירען דעם שטריימעל מיט די הענט, האב איך גענומען אראפגעבויגען דעם קאפ אין שניי און געגרעבעלט אזוי לאנג ביז דעם קאפ האב איך אריינגעשטעקט אין דעם שטריימעל, און איך האב דעם שטריימעל מיט די הענט נישט אנגערירט. נו רבי וואס זאגט איר? זאגט דער רבי, די ביסט טאקע א גרויסע נאר, אבער איך זאל אויסהערן דעם צווייטן? אפשר איז ער א גרעסערע נאר פאר דיר? ער אויסגעהערט דעם צווייטן, דער צווייטער דערציילט, ווען איך האב חתונה געהאט, האב איך געקריגן א גרויסן נאמען, און איך האב געקויפט א פערד מיט א וועגעלע, און דערנאכ'ן האב איך געהאט אסאך געלט בין איך געפארן אויף א יריד, דאס הייסט אויף אזא ספעשל מארק אין א צווייטע שטובער,

האָט אים גענומען און האָט אים געגעבן אַ פּוש מיץ פון פערדל און האָט אים געהייסן פאָרן קיין חרם אַליין, און ער האָט גענוי געדינגען אַן אַנדער וועגעלע, אַרויפגעלייגט די אַנדערע סחורה און אַהיימגעפאָרן קיין חרם. קומט ער אַהיים, האָט ער געמיינט, אַז דאָס וועגעלע מיט די סחורה מיטן פערד זענען שוין אינדערהיים. אַ לעכטיגער טאָג, נישטאָ קיין וועגעלע, נישטאָ קיין סחורה, די גנבים האָבן אַלץ צוגעגנבעט,

דער דריטער דערציילט, ווען איך האב געקריגן א נדן האב איך אפט געמאכט א שענק, דאס הייסט אזא אזא סטאר אין א דארף, פאר די מלחמה איז געווען ענצעלע משפחות האבן מיר נישט קיין מורא געהאט, אונז האבן מיר געוואוינט צווישן פויערים, א גאנץ דארף מיט פויערים,

דערצייט דערמאן איך זיך ווען איך האב געשמאקלט די גרענעץ, ווען היטלער איז אריין קיין ווארשע האב איך געשמאקלט די גרענעץ מיט מיין פרוי פין ווארשע אדורך צי גיין די רוסישע גרענעץ, די רוסישע גרענעץ איז שוין געווען פארמאכט, עס איז געווען א נייטראל פאס און געלעגן טויזענטער מענטשן אויף דעם פאס און מען האט געווארעט די רוסן זאלן אריינלאזן באלד די גרעניץ עס איז שוין געווען נאוועמבער שוין ווען פארמאכט די גרעניץ.

עס זאל אונז צופירן נענטער צו די גרעניץ, אז ס'איז שוין געווען צען האלב עלף ביינאכט, און דער פויער האט געזאגט ער העט אונז צופירן, דערווייל האט ער אונז צוגעפירט צו אזא ארט, א שענק, אבער פאר דערמאן איך זיך דעם שענק, די יידישע משפחה האט געוואוינט צווישן פוילן, אבער דער שענקישע געריכט פארמאכט, פארשלאסן די נעלאגענס, און דער פויער האט אנגעקלאפט און שרייט משה עפן אויף טפויער זשידקי, דיינע יידעלעך, דיינע יידעלעך זענען דא. אבער מוישי האט נישט אפמאכן צען האלב עלף ביינאכט די פויער זאל ער מיר אבירן, און דער פויער האט אונז געלאזט אונטער די טיר און ער איז אוועק געפארן צוגענעמען אפאר זאכן און אוועק געפארן, און מוישי האט נישט אויפגעמאכט פארשטייט זיך, און מיר זענען אין די פינסטער ארויס אין דעם דארף, און געזיערט, האָבן מיר געזען פֿון דער װײַטנס אַ לעמפּעלע ברענט זיך, זענען מיר אַרײַן, און דאָרטן זענען מיר געװען ביז אין דער פֿרי אין דער פּױער, דאָ װאָס איז שױן װאַרט אַ סך מענטשן. איז יעצט לאָמיר גײן װײַטער צוריק צו די מעשׂה מיט דעם, מיט די שענק, װאָס דער דער איד האט דערציילט דעם רעבן וואס ער האט געטוהן פאר א נארישקייט, איז איינמאהל ביינאכט איז ער מיט זיין פרוי גענענדל געלעגן יוש פארדעקט ווארעם, האט ער זיך דערמאנט ער האט נישט פארשלאסן די טיהר פון די שענק, טיהר איז אפען, זאגט משה צו די ווייב, גיי אראפ און מאך צו די טיר. האט די ווייב געענטפערט, גיי דו, ווייל נעכטן האב איך פארמאכט די טיר. זיי האבן זיך אנגעהויבן אזוי צו אמפערן ביידע, ווער ס'זאל גיין פארמאכן די טיר, און זיי האבן באשלאסן אז קיינער פון זיי זאל נישט ארויסרעדן קיין פיפס.

קיינער ענטפערט נישט, ווייל זיי האבן געמאכט אן אפמאך, משה מיטן ווייב, נישט ארויסצורעדן קיין ווארט. ווער פון זיי ס'וועט רעדן א ווארט ארויס, דער דארף גיין צומאכן די טיר. הכלל, וואס איז געווען? דער סאלדאט איז צוגעגאנגען, און האט זיך אליין אנגעגאסן א גלאז מיט וואדקע און אויסגעטרינקען, און ער איז געווארן שיכור. ער האט געטרינקען נאך א גלאז בראנפן, קיינער רעדט נישט קיין ווארט, אן אפמאך איז אן אפמאך. האט דער סאלדאט געזען קיינער ענטפערט נישט, אין די שלאף צימער איז געווען ווי אייך אינטערן געוועלב, פאר הונגער איז ער אריין דארטן ווי משה שלאפט, ער האט אים געקיצלט ביי די בארד, אבער ער ענטפערט נישט. האט ער אראפגענעמען און געגאנגען א קאפל משה, אראפגענעמען דאס קאפל און אנגעגאסן מיט שמוציגע בלוטיגע וואסער פון און האט אים אנגעטוהן אויפן קאפ. אוי האט ער געמאכט א געוואלד משה, איך האב שוין נישט איך האב שוין נישט געקענט אויסהאלטן, זאגט ער עס האט געשטינקען, עס איז געווען געפערליך. זאגט די ווייב די מענדל, זעהסט די שלמזל? די האסט ערשט ארויסגערעדט א ווארט און די דארפסט גיין פארמאכן די טיר. נו רבי, וואס זאגט איר? האט דער רבי געזאגט, די ביסט דער גרעסטער נאר פון זיי אלע, פון ביידע. ווייל ער האלט זיך שוין איין אזוי ווייט אז ער רעדט נישט, האלט מען זיך איין נאך אביסל, זאגט ער, און א ווייב טאר מען נישט נאכגעבן. נאכן אריינצוגיין פארן אויף. אזוי זענען אלע דריי ארויס, דער איז געווען צופרידן אז ער איז דער גרעסטער נאר, און נאר אים האט דער רבי געזאגט ענקער טשאנס.